Шушы ай мөбәрәк булсын. Аллаһы Тәгаләнең кушканын, сөекле пигамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең кушканын гомер буе күтәреп, торгызып, сөннәтләрен үтәп яшәргә насыйп итсен Аллаһ Тәгалә. Без сезгә октябрь аеның видеожурналын тәкъдим итәбез, Игътибар белән карагыз, алдагы берничә минутта. Кайбыч авылында өлкәннәр җыелышы. Әлки авылында өлкәннәр көненә багышланган чара. Буа мөхтәсибәте изгелек кыла. Мәдрәсәбездә кичке укулар башланып китте. Мөхтәсибнең эшлекле сәфәре.

Өлкәннәр көненә багышланган бик матур кичә булып үтте. Җыелышта үзәк мәчет имамы Рөстәм хәзрәт Хәйбуллин, сигезенче мәхәллә мәчете имамы Шамил хәзрәт Вәлиуллин катнаштылар. Рөстәм хәзрәт Буа мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хәсәновның тәбрик сүзләрен җиткергәннән соң, вәгазь сөйләде. Башкарып инде алып барырга насыйп әйләсен. Халкыбызга хезмәт итү, ул зур саваплы эш. Дин әйтә, Ватанны сөю иманнан, Сезне Аллаһ Тәгалә ошбу туфракта яратты, Сезне җир йөзенә сөрдем, һәрберегезне туган туфрагыгызда яратты, менә бу ашаган ризыкларыгызга шөкерана кылыгыз, һәрбер алган нигъмәтләрегезнең кадерен белеп, тигезлектә Аллаһ Тәгалә хозурына кайтканны да уйлагыз, тигезлектә яшәп, гыйбадәтне дә онытмагыз, ди.
Мәҗлесне оештыручыларга, авыл имамы Назим хәзрәткә районыбызның мөхтәсибәте исеменнән олуг рәхмәтләребезне җиткерәбез. Диелгән.
Бу, бик хак сүзләр. Аллаһ Тәгалә тоже шулай Үзенең Коръәни Кәрим китабында язып, әйтеп калдыра, Ата-анагызны хөрмәт итсәгез, Мин сезне хөрмәт итәрмен, ди. Әгәр дә сез ата-анагызны, өлкәннәрне хөрмәт итмәсәгез, аларны рәнҗетсәгез, Минем дә, мин дә сезне рәнҗетермен. Менә нинди хак сүзләр. Җәмәгать, өлкәннәрне, ата-аналарны хөрмәт итик. Мәрхүм булганнарга безнең догаларыбыз барып ирешүен теләп догалар кылыйк. Ошбу газиз авылда Кайбыч авыл зиратларындагы дәфен ителгән. Мәрхүм, мәрхүмә әти-әниләребезнең, абый-апаларыбызның, кыз туган, ир туганнарыбызның, ошбу мәчеткә йөргән барча дин кардәшләребезнең мәчетнең нигезенә садака салган, сездән, бездән өмет иткән, ошбу мөбарәк изге мәҗлесләрдә кулларын күтәреп, әмин диеп дога кылып утырганнардан өмет иткән барча әрвахларга да укылган кәлами шәрифләр рухи ризык булып, җәннәт бүләкләре булып йөрсен иде.

Мөфтиебезнең мөфтият медален һәм мөхтәсибәбезнең рәхмәт хатын тапшырды. Авылның авылның имамы Әлфит хәзрәт Фәттахов кунакларга рәхмәтләрен әйтте. Мәчеткә һәрдаим ярдәм итүчеләргә мөхтәсибәт исеменнән рәхмәт хатлары тапшырды. Бөтенегезне беренче өлкәннәр көне белән Котлап китәсем килә. Һәммәләрегезгә дә исәнлектә, саулыкта, биргән гомерләрен матур иттереп, балаларны рәхәтен күреп хәсиятендә, тигезлектә алдагы көннәребездә һәммәләребезгә Раббым Раббыбызның шәфәгатен күреп яшәргә язсын. Ил көннәребез имин, гаиләләребез Тигез тату булсын. Сезгә озак еллар буе Әлки авылы мәхәлләсендә имам-хатыйб вазыйфасын үтәп, мәхәллә халкы белән бер фикердә булганыгыз өчен олуг рәхмәтләребезне белдерәбез. Бу мөхтәсибәте исеменнән, шәхсән исемнән сезне 90 яшьлек юбилеегыз белән тәбрик итәбез, динебезгә керткән өлешегез, Һәрчак безнең белә бергә булуыгыз, мәхәллә тормышында актив эш алып баруыгыз өчен сезгә олы ихтирам белә рәхмәтебезне җиткерәбез. Мөфти хәзрәттән медаль, Камил Сәмигуллин хәзрәттән бусы менә ихтирам изге теләкләр белән Илмир хәзрәт Хасановтан безнең имам-мөхтәсиб, бусы менә медаль мөфтидән безнең Камил хәзрәт Сәмигуллиннан. Тагылдымы?
Ярар, моны яктан карап кара әле. Бик әйбәт булды. Талгат абый түбәтәй хәл. Бисмиллахир рахманир рахим.
Бөтенесегез белән дә инде бергә мин хезмәт иттем инде. Сез барыгыз да мине беләсез, мин барыгызны да беләм, ни әйткәндәй. Бернинди даулаш булмады, әлхәмдулиллаһ шөкер. Мине үзегез малай шикелле

Бүген мөбарәк көннәрдә укылган кәләми шәрифләрнең әҗерләре, саваплары үзләренә бер җәннәт бүләкләре булып барсын, рухлары шат булып, күңелләре тыныч булып, разый булып ятсыннар. Аля Тоһа Расулилла салатулла салам.
Өченче октябрь, Буа мөхтәсибәте, һәм шәһәребезнең мәчетләре берләшеп, районыбызның картлар йортында яшәүче өлкәннәргә бүләк булсын диеп, кышкы оекбашлар тараттылар. Хаҗиләр мәчете имамы Фәим хәзрәт Сөләйманов өлкәннәргә үзенең нәсыйхәтләрен җиткерде. Мөхтәсиб Илмир хәзрәт Хасанов исеменнән тәбрик сүзләрен әйтте. Алтмышлап мәхәллә бар, алтмышлап мәчет. Менә шул мәчетләрнең җитәк җитәкчелеге мөктәсибәт дип атала. Мөктәсибезне Илмир хәзрәт Хасанов бүген укуда ул, Болгарда, академиядә укый. Үзе үз исеменнән менә сезләргә сәлам ирештерде иншалла. Барып инде сезләрне тәбрикләп, менә мөктәсибәт тарафыннан ирләргә дә, хатыннарга да Кычкыга, мына чиристәнле носкилар. Иншалла, аягыз елы булсын. Бисмилла дип киегез, рәхәтләнеп, рәхмәтле булып яшәгез, иншалла. Буа мөхтәсибәте исеменнән сезгә исәнлек-саулык, тазалык телибез һәм дә шушы интернат йортында эшләүчеләргә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтләре яуса иде, сезне карап, тәрбияләп торган өчен. Сезне инде теге олылар дип тә картайтасы да килми. Сез инде яшь дип тә әйтәсе килә. Менә шул рәвешле һәрвакыт шундый нурлы, матур, яшь булып калыгыз. Сезнең инде авырлыклар турында ишеткәч, күзләргә яшьләр килә. Сез ашап үскән крахмаллар, тыел Бабайлар, тыл әбиләр, фронтны күргән, хезмәт ветераннары, барыгыз да сугыштан соң ачлык күреп, инде менә шундый нужада үскән бәндәләр, үскән чордагы балалар сез. Бергә булыгыз, итәгатьле булыгыз, бер-берегезне хөрмәт итегез. Менә кызлар да әйбәт, коллектив кергәч үк шулай көлеп каршы алдылар, карагыз, чип-чиста, бөтен дөнья жалт иткән. Ашарга-эчәргә ризык бар, бу, зур шатлык, Алланың инде бер рәхмәте. Картлар йорты мөдире Рәзинә Рәисовна буа мөхтәсибәтенә рәхмәт сүзләрен юллады. Безнең өебездә, дип әйтик инде, 120 кеше яшәп ята. Милләтләргә килгәндә, менә безнең 70 процент татарлар, 30 процент инде безнең рус милләтеннән дигән сүз. Тагын бер кат әйтеп китәсем килә, безнең икегә бүлү дигән әйбер юк инде.
Ике
милләт кешеләренә дә безнең шартлар тудырылган. Намаз уку бүлмәсе, рус милләтеннән килгән кешеләргә инде аларның аерым бүлмәсе. Һәрдаим атна саен безгә инде рус милләтеннән киләләр, Ә менә Кемәле Ион отец безгә килеп җыри, һәм инде Шамил безне гел күреп хәлләребезне белешеп тора. Бергә инде әбиеңнәр, бабайларга да мәчеткә йөрү шартлары тудырылганбыз. Сезгә тагын бер мәртәбә Илмир хәзрәткә олы рәхмәтләребезне җиткеребез. Алдагы көннәребездә дә шулай матур, мул тормышларда яшәргә насыйп итсен, ураза, корбан бәйрәмнәрен бергә каршылыйк. Аля Таһа Расулилла салатулла
Бишенче октябрь Буа мәдрәсәсендә кичке бүлек укулары башланып китте. Ачып җибәрү чарасында мәдрәсә мөдире Илмир хәзрәт Хасанов,

Без анда нәрсә эшләсәк тә, чөнки инде намаз укыган вакытта менә гыйбадәткә без киләбез, намазга без киләбез. Әгәр дә шушы намазларыбыз белемсез булса, мәсәлән, намазга киләсен, беләсен, сәҗдә кылырга кирәк, беләсен, руку кылырга кирәк, беләсен, менә кемгәдер анда, может быть, кем алды артыннан кабатларга кирәк дип, әмма инде әгәр дә шуны белеп эшләмәсән, Гыйлем, гыйлемгә нигезләмәсә, нигезләнмәсә, әгәр дә, мәсәлән, кеше намазга баса икән, ул шушы намазның тәртипләрен белергә тиеш дип беләбез. Шулай бит, әгәр намазның тәртипләрен белмәсән, өйрәнмәсән, намаз ул бер зарядка формасына гына китергә мөмкин. Инша Алла, менә бу инде белүләр, алар барыбер Аллаһ каршында дәрәҗәне инша Аллаһ арттыра. Шуның белән Аллаһ Субханәһү вә Тәгалә җиңеллекләр биреп,

Илмир хәзрәт үзенең нәсыйхәтендә гыйлем алырга бөтен шартлар да килгән, хәтта авылда аерым мәдрәсә дә бар, диде. Буа мәдрәсәсен тәмамлаган шәкертләр булуын да ассызыклап үтте. Мәдрәсәдә иң беренче чиратта мөгаллим сәни, намаз тәртипләре, фикх, әхлак дәресләре укытылырга тиешлеген аңлатты. Инде безнең, әлхәмдүлилләһ, менә көз башлана, октябрь башланды. Октябрьдә инде көз көнендә бездә инде һәрбер мәчетләрдә, районыбызда, районда гына түгел, республикададыр инде ул һәрбер мәчетләрдә, мәдрәсәләрдә укулар башлана. Шушы мәчет каршындагы булган укулар мәдрәсәдә инде безнең сентябрьдә башланды балалар белән һәм инде менә бу кичке бүлектә инде безнең шул ук октябрьдә башланып китте. Но безнең шушы иң беренче, иң зур вазыйфа, намаз, хәреф һәм инде әхлак. Ни өчен әхлак? Потому что инде ул хәрефләрне өйрәнеп кенә, ул бүген хәрефләрне монда өйрәнә, аннан соң тегендә чыгып, Алла сакласын, сүгенергә может, акырышырга может, әрләшергә может. Поэтому яки инде монда хәрефләрне өйрәнә, өйрәнә, ә уйга кайтып намазларны укымаска может. Монда укый намаз, уйга кайтып укымый. Аны бит сизелә. Күршеләр дә сизә, анда семьяда да чыга, туганнар да сизә, карале, бу бит мәчеткә җөря, намазлар укымый. Вот шуңа күрә инде Хәреф, намаз һәм инде шушы әхлак дигән дәресләрне, әлбәттә, иң беренче шул. Һәрбер авылда, менә мәчет тирәсендә мәдрәсәләр бик юк, монда сездә бар. Бар, аны бит инде ул Давай мәдрәсә ясыйк, ясап куйыйк әле дип кенә алардан гына чыкмаган, әлбәттә, ә чыккан нәрсәдән? Чыккан мохтаҗлыктан, ихтыяҗлыктан. То есть кешеләрнең күп булуы, шәкертләрнең күп булуы, Инде менә шушы кайбер мәчетләр инде мәчет эчендә генә укыталар, дәресләрне бирә, ул аларга сыя, җитә. Ә кайбер мәчетләрдә, мәсәлән, менә сездә, аннан соң безнең инде Үзәк мәчете, Мәлик мәчете, Буада тоже янында бер мәдрәсә ясап куйдылар. Тоже потому что кешеләр күп, центральный мәчет булгач, кешеләр күп килә, килә, Аллага шөкер. Группа-группа тоже шулай бүленгән, менә сездә кебек. Сездә дә инде былтыр килеп карадык дәресләрне. Олылар да бар, балалар да бар. Шамил килеп төшерде.
Авылның өлкән укытучысы Гөлшат абыстай Каюмова үзенең кайбер киңәшләрен бирде. Уку елы дәверендә вәгазь-нәсыйхәтләр сөйләр өчен хәзрәтләр җибәреп торуны сорады.

Безнең мәдрәсәбез дә читтә калмады. Бу чарада Татарстан Республикасының Диния нәзарәте тәкъдиме белән Буа мәдрәсәсенең кичке бүлек шәкертләре дә актив катнашты. Халык язучысы Роберт Миннуллинның Мин кулыма китап алдым,

Чара югары дәрәҗәдә әзерләнгән булып, бик истәлекле уздырылды. Чарада вакытлыча муниципаль район башлыгы вазифаларын алып баручы Ранис Рафисович Камартдинов, якташыбыз, республика мөфтиебезнең беренче урынбасары Рөстәм хәзрәт Вәлиуллин, район мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хасанов, элеккеге хакимият башлыгы Абделхәй Нәбиуллович Хайруллов, шулай ук мәчетне төзүдә зур өлеш керткән Миннулла әфәнде Кипичев катнаштылар. Чараны ачып җибәрде Шамил хәзрәт Вәлиуллин һәм Марат Хәйбуллинның элеккеге видеотасмалардан җыеп ясаган мәчетнең 25 еллыгына багышланган видеоролик. Аннан сүзне район мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хәсанов алды. Ул барлык кунакларны сәламләп, хөрмәт итеп килүче халыкка үзенең рәхмәтләрен җиткерде. 25 еллык тарихка тукталды. Барча мактаулар Алла Субханәһү вә Тәгаләгә булса иде, Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәләмгә салават шәрифләребез булса иде. Алла Субханәһү вә Тәгалә ошбу үзебезнең җыелышларыбызны хәерле, мөбарәк кылсын, инде безнең мәчетебезгә үзенә күрә зур бер тантана, мәчетнең манара куюына инде 25 ел вакыт узды, әлхәмдүлилләһ. Әзме ул, күпме ул, әмма ләкин вакыт бара, менә шуңа күрә инде шушы 25 ел буе мәчетебез, Сахарный мәчетебез дип әйтәбез инде шушы, үзебезнең Сахарный бистәсе мәчетебез инде эшләп тора, әлхәмдүлилләһ. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә ярдәмен ташламый, иншаллаһ, ташламады да, ташламый да, иншаллаһ, инде киләчәктә дә шулай матур иттереп эшләргә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә насыйп итсен, иншаллаһ. Расих абый, беренче имам Расих абый минем урамда тора иде. Урамда без балалар белән уйнап йөргәндә гел кара чума этот папкасын тотып йөри иде. Без барып бәләнә идек, безне кайчан мәчеткә алып барасың син әле дип. Шулай мәчеткә безне китерде ул, Равия апа белән имам абый. Мөгаллимсәне кулга тоттырып рәтә башладылар. Без бергә йөрдек, Рөстәм хәзрәт, Эльмир хәзрәт, Кая, Рөстәм? Рөстәм хәзрәт. Тагын он, тагын Рөстәм хәзрәт Илсур абыйның братишкасы. Бергә ирдек. Илсур абый инде аннары дәвам итте. Безне монда өч-дүрт малай без менә шул читтә матрасларны куеп, матраслар это җәеп, өйдән качып, ашарга алып килеп, шунда берәр атна моннан чыкмыйча укып та яттык. Әти бу мәчетне тезегәндә, ин беренче Фәим абыйлар белән әти гел сүгә иде инде мине. Эштән качып мәчеткә чабасың, үдә керәк калмады, үдә балта калмады, виз мәчеткә ташып, мәчеттә югатып кайтасың дип гел сүгә иде мине. Шушы Мәчетне моны матур иттереп төзеп чыктык, матур белемнәр алдык. Мин монда йөргән вакытта бабайлар инде күренмени. Күрше Җиһангир абый, этот, аның белән гел бик матур ниләр укыдык инде, ураза вакытында тәравихлар бик матур укыдык. Шул Хисаптан әйтәсе килә, бик зур рәхмәт бүгенге бабайларга. Чөнки сез мани вакытында яшь малайларга белем белем бирү ул бик зур сәвап. Бу мәчтә рәнгән дәгаларны хаман әле бирәм. Башка дәга рәне булмады. Мани нәрсә мин монда әрәндем, хаман манияларны җомгаларга йөреп, кабат-кабатлап торам. Бик бик зур эшләнде инде ул, мени сезнең булышлыгыгыз белән бик дерес юлга бастырып, дерес акыл бирдегез. Сезгә рәхмәт бик зур. Киләчәктә дә шулай мәчетләребез тулып торсын, шәкертләр килеп торсын, белем алып торсыннар, кеше бетмәсен, мәчетләребез тулып торсын. Сезгә. Бик зур рәхмәт сезгә, исәнлек саулык, шушы вазыйфаны тагын да матур иттереп, тагын да озак еллар алып барыр өчен. Шул рәхмәт хаты бездә инде сезгә. Кечкенә
Үзебезнең хәзер инде муфтиятебездә Муфтиебезнең, Камил хәзрәтнең беренче урынбасарын, шушы вазыйфаны алып баручы үзебезнеке шәкертебез дисәк тә була, үзебезнең хәзрәт дисәк тә була, Рөстәм хәзрәт, сезгә дә сүз, иншалла.
Әйе, әлбәттә, Аллаһу Субханаһу ва Тәгалә безләрнең ошбу мәчетебезнең барлыкка килүе ул безнең Буа районы өчен бик зур могҗизави хәл иде. Ник дисәгез, әгәр дә инде бераз генә карасак, Бу якта мәчетләр булу теге хыялга килмәгән әйбер иде. Һәм без әле 1989 нчы елны мөмкинлек барлыкка килгәннән соң, шул мөмкинлекне кулланып, ул вакытта гыча телдә әйткәндә, Иске мәчет дия идек, аңа Нәүрүз диген дә исем бирделәр инде, хәзер ул Теге Маликов исемендә дә шундый күп күп төрле исемнәр бирелде. Аны без үзебезнең элеккеге телебезчә әйткәндә Иске мәчет дип йөри идек. Ул хәрбер дә иске түгел инде. Яхшы мәчет, ягъни яңартылышлар үтте. Аның подвалларында укып йөргән вакытта кая анда теге ниндидер менә бүгенге көнгедәге кебек Менә әле бая гына сөйләшкәндә искә алып утырдык, сигез мәчет хәзер Буа шәһәрендә хезмәт куя, район буенча алтмыштан, алтмыштан артык мәчет куя, хезмәт куя. Менә шушы икенче мәчет булу турында хыяллана да алмый идек. 1989 нчы елны алсаң, анда бөтен имамы ул вакыттагы, имамнары, Камил хәзрәтләр, Касыйм хәзрәтләр, Безгә подвалында, мәчетнең подвалында укырга рөхсәт бирүе дә безнең өчен бәйрәм иде, гает иде. Һәр, һәр шимбә гает иде, һәр якшәмбе гает иде безнең өчен. Нчы елларда әле мәчетләр, дөрестән дә әйтелде бит инде, ул Буада төзелә, төзелә торган мәчет, ул ин беренче иде ул. Тегесе иске мәчет инде ул бар иде, аны просто инде алып, ясап, ремонтлап, аны эшкә җибәрделәр. Ә менә бу фундаменттан алып, мәчетебез инде Сахарный Естественный мәчете инде ул беренче иде ул вакытта. Һәм инде видеода да күрдек, ул вакыттагы безнең Шушы районның башлыгы иде Абдулхай Нәбиуллович, инде улның бераз хатирәләр калгандыр.
Ул вакытта юкка гына тырышмаганнар, менә яшьләргә хатирәләр матур иттереп мәчетне төзеп. Бу мәчетләрне төзегән вакытта, ул вакытта запрет бар иде. Менә мин эшләгән вакытта Апаста беренче секретарь булып, берзаман карыйм,

Аны уйлап торам, слушай, туктале, мен әйтәм, ну зачем? Әйтсен. Шуннан Нуралланы чакырам да, Нуралла эшли иде, умартачылыкта умарта карый иде, мәрхүм. Ну, аракыны ул вакытта үтерә иде, салып, слушай. Ташлаган аракыны да намазга баскан. И, миңа әйткәннәр инде, давай азан әйт, мин райда. Шуннан соң Нурулланы чакырам да, Нурулла атам, кем бар монда паста муллалар, кем мулла? Монда мин инде маташам ди. Кая укыйсыз, мәдәм җыелышып сез? Кая шунда укыйбыз. Ана мәдәм без инде элеккеге мәчетне анда интербаны иде. Алыгыз шуны, шунда мәчеткә җыелыш, шунда укыгыз шунда. Только тавышламагыз кешене, тыныч кына ятып шунда эшли дигез. Менә бер үтеп барам, манара күтәрәләр шунда хәл уже, берничә көннән соң. Манараларның биеклеге ике метр. Нишлисез мә идем, слушай? Моны сез ничек мыскар итәсез, моны динне, слушайте? Ике метр, өч метр багана куеп. Материал тапмадык, юк материал. Туктагыз менә там, материал китерерләр сезгә, ясагыз законный, ничек кушкан дим дә, шул кадәр бик бикә күтәрегез монараны. Хәзер лесхоз директорына шалтыратам, менә там ул вакытта рация безнең машиналарда, там немедленно менә шушында алып киләләр, материаллар, биеклеге что булсын, егерме метрдан да ким булмасын. Ат Ильям бу икенче кенемарен күтәргәннәр матур иттереп. Шуннан Апаста таралды мәчет салу. Әле ул вакытта партия үзенең көчендә. Ну, бу мәчетне салган вакытта, әлбәттә, конечно, минем кабинеттан чыкмыйлар да, слушай. Чыкмыйлар. Трубасын күтәреп алмыйча чыкмый. Кирпичен күтәреп алмыйча чыкмый. Тегесен алмыйча чыкмый. Аннан җыям, җитәкчеләргә дә әйтәм, миннән башка кем килә сезгә мәчеттә бирегез. Миясара кирәк бит, башлаган кереп чыгара кирәк бит инде. Теге йомшак кулак таптылар, понимаешь, ул кабул итә дип, слушай, бетте. Ну, ул, әлхәмдулилләһ, менә шикәр. Мәчет гөрләп тора менә, мәчет бар. Мирас булып кала бит, например. Пожалуйста, бу нам, мы все это байлык. Ул вода, ул тип кап вложение, так что анда ничего страшного юк. Так что мин сезгә сәламәтлек телим, рәхмәт искә алып чакыруыгыз өчен. Исән-сау яшәгез, исән-сау йөрегез, коткылап мәчеткә бөтен яшьләрне, халыкны җәлеп итсәгез, ямакта урыныбыз булачак Алла нәрсә. Амин.
Мәчет 25 ел дәвамында район халкына ислам динен таратуда, халыкны берләштерүдә,